Mae'r gorllewin canol yn enwog am fwydydd sydd â sbeisys diddorol yn nhw, a dyn ni'n mynd i ddefnyddio rhai o heini heddiw i wneud koftas. Mae koftas yn defnyddio cig oen, neu cig oen Cymraeg gen i fan hyn, 500 gram, ac hefo fo dyn ni'n mynd i ddefnyddio uh, past curry, ac eto dwi'n defnyddio rhywbeth sydd uh, wedi uh, cyfeirio at nhw o'r blaen, y potiau bach yma sy'n dod gyda digon o bas iddyn nhw ar gyfer beth ydych chi'n coginio, felly ydych chi'n mynd gwastraffu cymaint ohonyn nhw. Um, ac wedyn, uh, dyn ni hefyd yn mynd ddefnyddio um, heddiw uh, pas drws a harus yma i chi gael gweld sut mae hwnnw'n cael ei ddefnyddio i roi blas i'r um, y bwyd yn gyfan gwbl. Mae hyn math beth allwch chi wneud ar gyfer uh, pryd cyflym neu pryd ysgafn ac hefyd falle yn rhan o bryd mwy swmpus felly gyda chynhwysion eraill a bwydydd eraill. Gyda'r coffdust dyn ni'n mynd i wneud bara gwastad a dyn ni'n mynd i gychwyn efo'r bara gwastad i achos mae angen iddo fo gael amser i ymlacio cyn bod chi yn cychwyn i goginio fo. Yn y bore mae gennai 250 gram o blawd codi ac iddo fo dwi'n mynd i ychwanegu llwy de o bwdwr codi a llwy de o halen, halen mŵr a halen mŵn yw hwn er bod e mewn sach fach hyfryd o'n i wedi gael pan o'n i yn De Africa ac oedd halen yn y amser hynny dwi wedi gadw yn awr. ac fi'n defnyddio fo ar gyfer halen môn. Uh, wedi cymysgu hynna gyda'i gilydd, chi ychwanegu wedyn um, rhyw 250 gram neu um, ml o um, llaeth y llad dwi'n defnyddio, yr uh, iogwrt groegaidd yma. Um, a mae hwnna yn mynd i fynd fewn i'r cymysgedd. Yn cael ei gymysgu yn dda. Ar ôl i chi gymysgio, mae'n rhaid i'r um, cymysgedd i gyd a'r toes gael nhw hanner awr i aros iddo fo marcio ag i'r um, gluten weithio. cyn bod chi yn pobi haen. Mae haen yn cael ei pobi mewn ar blanc neu mewn padell. Mae'r cymysgedd yn cychwyn dod at ei gilydd. Gallwch chi ddefnyddio llaw gore weithiau. Well y llwy. Llaw i gyfysgu gyd gyda'i gilydd. Does eitha meddal. Mae'n eitha hawdd i'w weithio. Does dim byrym yn hwn o gwbl, ond mae'n gymysgedd um, eitha ysgafn ac mae e'n dda ar gyfer um, i weini gyda bwydyn fel uh, yr coftes neu unrhyw fwydyn arall sydd yn dod o'r um, gwledydd uh, Ewropeaidd ac um, bellach na hynny hefyd, wrth gwrs, fel o'n i'n dweud. Ond uh, dyna ni, mae hwnna'n barod nawr, mae'r toes yna, Wedi ddod at ei gilydd. Y gyd dwi'n mynd i wneud nawr, beth wedi cael y cymysgedd oddi ar y mysen, i roi plat ar ei wyneb. Ni'n gadael hwnna am ryw hanner awr, a mae hynna'n rhoi cyfle i wneud y coftas. Ar gyfer y coftas, uh, dyn ni'n mynd i ddefnyddio, fel o'n i'n dweud, tua hanner pwys, 250 gram o briwgig uh, cig eidion, Ac mae'n werth cael cig eidion o safon da ar gyfer hwn. Cig eidion uh, o Gymru yw hwn, wrth gwrs, a chdi bach, chimo, mae, mae yn bwysig i gael chdi bach o fraster yno fo hefyd, i gael y blas. Um, I hwn, dwi'n di ychwanegu dwy lwy fwrdd o um, saws mango, neu siwtni catwad mango, Dwi'n defnyddio llwy um, bwdin achos tydi llwy bwrdd ddim yn ffitio fewn i'r jar ond uh, mae'n go a wedyn iddo fo dwy tair um, llond llwy bwrdd o'r um, past curry, so felly dau tyb bach o past curry sydd yn handi iawn os da chi uh, ddim eisiau gwneud eich past curry hunan neu uh, ddim eisiau agor jar ar gyfer wneud y cymysgedd yma. Wrth gwrs, a chi'n um, meddwl am curry fel rhywbeth sy'n dod o'r India pell, ond wrth gwrs mae, cymysg, mae dylanwad gwahanol wledydd yn uh, cael ei weld ar y setiau nifer o wledydd. Felly, um, byddwch chi'n gweld hwn y math yma o fwydydd yn yr dwyrain canol ac hefyd mewn ardaloedd o uh, er, uh, y med felly ac um, mae eisiau ychwanegu ychydig bach o halen yn gormod a phupur a wedyn uh, dyn ni'n mynd i ddefnyddio uh, garlleg ac sinsir, dwi'n mynd trwy lot o sinsir. Os da chi'n prynu sinsir fel hyn, er, dewch yn siŵr bod chi'n prynu sinsir sy'n mewn gormod o'r nobiau bach ma ar yr ochr, achos gwastraff ydyn nhw mewn ffordd. Um, os da chi yn mynd i ddefnyddio fo i gyd ar yr un pryd, gallwch chi ei dori e fyny a roi o yn yr rhewgell um, ac mae'n para yn y rhewgell am amser. Wedyn defnyddio'r microplane wedyn. Dwi wedi pilio, plicio hwn nawr, ac um, wedi cadw un pen heb ei blicio i fi gael gafel yno fo, a gratio all maint bawd o sinsir. Mae sinsir ffres yn rhoi blas arbennig o dda i nifer o resetiau um, sawrus. Ffordd iawn i'w gratio. Ac wedyn, rhywbeth fath gyda garlleg, dau ewyn o arlleg. A atgoffa chi ffordd orau i gael yr croen i ffwr o'r garlleg yw rhoi tapach gyda cyllell wastad ac wedyn chi blicio fo lot yn gyflymach. Dyma hwnna'n cael ei gratio fewn hefyd. Cadwch chi'n pen, byddwch chi'n gallu gafel yno fo a'i gratio fo fewn i'r um, cymysgedd. Mae wedi dod yn digon rhydd eto i flicio. Nawr fe'n iawn. Ni. Gratio hwnna i fewn. Eto mae'n werth prynu garlleg o safon da um, a pen da iddo fo a digon o'r cloves um, roedd eitha tew. Dyna gyd chi moyn. Allwch chi'n gwneud hyn ymlaen llaw hefyd ac ni lle i um, cadw nhw heb eu coginio yn yr oergell ac wedi eu coginio nhw pan fyddwch chi'n barod am eu tam nhw. Nawr, mae eisiau cymysgu hwn yn dda, achos mae'n lot o gymysgedd yma hyn i wneud gyda'i gilydd. Unwaith mae e wedi cael ei gymysgu yn dda, chi'n siapio fo i beli bach hirgrwn a wneud tua dwsin ohonyn nhw. Neu allwch chi wneud rhai llai, dibynnu ar sut ydych chi'n mynd i wneud nhw. Gwnewch yn siŵr bod y cymysgedd wedi wneud yn dda. Os ydych chi'n hoff iawn o um, y, y cig oen, allwch chi ddefnyddio uh, cig eidion, neu allwch chi ddefnyddio porc, a allwch chi arbrofi wedyn gyda'r blased da chi'n rhoi i weini gyda nhw neu ynddyn nhw. So dyna'r cymysgedd nawr yn barod. Ac wedyn, dwi'n ffeindio, os da chi'n defnyddio dwylo damp i siapio nhw, yn siapio nhw wedyn i tua deuddeg pelen bach hirgrwn. Ac unwaith byddai wedi gwneud hynna i gyd, byddai dangos i chi sut i'w coginio nhw. Pastas nawr yn barod i'w coginio, fi wedi gwneud dwsin ohonyn nhw nawr y siap yma. Llwch chi'n gwneud rai llai wrth gwrs os ydych chi eisiau gwneud rhywbeth o bwffei. Um, ac mae gen i badell yn barod yma'n hyn, Dwi wedi cnesu hi fyny fel bod hi yn boeth yn barod ac mae'r popty neu'r ffwrn ymlaen gen i ar 180 celsiws am fan 200 celsiws fel arall neu nwy chwech ac mae'r coffels nawr yn mynd i gael eu browniau gynta yn y babell, ti gallu gormod yn y babell ar un tro, so ni roi hanner o gynta, ni wedi rhoi'r gwres lawr y chydig nawr. Dim ond brownio ar roster, dwi rhoi hainen deine o um, olew yna i helpu nhw brownio. A fel yn dweud, mae eisiau bod yn eitha gofalus efo nhw ar hyn o bryd, achos maen nhw yn eitha

Ti ddim angen rhag lot o sain gyda nhw achos wrth gwrs mae na fraster yn y cudd i hunan a fel dych chi'n gweld os yw'r bades yn boeth mae nhw'n cychwyn brownio yn eitha cyflym. Unwaith maen nhw wedi brownio holl ffordd o amgylch rhoiwch nhw'n ofalus, chi moyn codi nhw wedyn a'u rhoi nhw ar y hambwr

brownio hefyd, byddai'n rhoi y rhain yn syth am y ffwrn. Mae'r toes yn barod nawr, mae e wedi bod yn sefyll yn ddistaw yn y gornel am ryw hanner awr a dwi'n tylino fo ar ychydig o flawd i gael o'n eitha llifn ac wedyn i dorio yn chwech darn. Allwch chi bwyso nhw os ydych chi eisiau gwneud y chwech darn yn gyfartal iawn. Dwi'n ei dorio mewn chwech efo torwr uh, ar gyfer toes bara. Ac wedyn, ydy bach mwy o lawd. Mae'n eitha damp, felly bydd rhaid chdi bach o wneud yn siŵr bod y blawd uh, o dan o'n ei fydd o'n cydu ydy'r arwyneb. Ac wedyn i siapio fo yn darnau tua 20 cm ar ei draws. Wrth gwrs gyda pob peth sydd â um, blawd yno fo, sydd â gluten, bydd o yn eisiau mynd i'w siap. Rwy'n chi'n troi a droi. Chi'n wedi edrych fel cilch os ydych chi yn troi y toes fel ydych chi'n rholio allan. Dwi'n deddol o wneud pob un ohonyn nhw gyntaf yn siapiau ac wedyn i coginio nhw. Nawr, allwch chi uh, ddefnyddio nhw'n syth neu uh, coginio nhw ac wedyn i'r rhewi nhw hefyd. Dwi'n ffeindio bod nhw'n handi wedi'r rhewi um, ar gyfer uh, bwydio. So allwch chi wneud dwywaith gymaint o'r maint hyn. os chi moyn ar y pryd achos mae'n dipyn o dasg i gael nhw wedi rholio allan a cael y gwres ar y badell ac yn y blaen so falle byddwch chi well gyda chi wneud mwy ar yr un pryd unwaith chi wedi cael siap eitha grwn arno fo sy'n rhaid yn fod yn berffaith rustic felly yw'r gorau am yr ail wneud Ac unwaith mae hynna i gyd wedi cael ei siapio, bydda i'n rhoi uh, chydig bach o olew ar yr arwyneb ac wedyn cnehesu'r padell eto. Nid yn siŵr bod y padell yn boeth neu planc allwch chi ddefnyddio hefyd. Um, cael hwnnw'n boeth a wedyn coginio y bara gwastad am rhyw dair munud ar pob ochr. Unwaith fyddai wedi paratoi yr chwech ohonyn nhw nawr, byddai'n dangos i chi sut i'w coginio nhw. Mae'r badell wedi cnesu a ddylai fod yn gynnes i'ch llaw chi pan ydych chi yn rhoi ar, um, yn agos i'r arwyneb fel yna ac wedyn troi lawr fel bod hi'n cadw'n gynnes ond ddim yn rhy boeth Wedyn dwi wedi uro un o'r um, bara gwastad yn barod ar gyfer a rhoi'r darn sydd wedi uro ar y wyneb. Pidwch â poeni os yna'n colli siap, allwch chi ail siapio nhw yn y badell. A wedyn tra fod yr ochr yna yn coginio, chi'n uro pen arall hefyd a ddylech chi weld yn barod fel mae swigod yn cychwyn codi ar y bara. Mae eisiau chi gael rhyw fath o pallet, cle'r pallet ar gyfer i troi nhw. Mae'n bwysig bod y badell yn ddigon poeth i chi gael gweld y swigod yma yn codi yn eitha cyflym. a fe welwch chi bod nhw'n cychwyn coginio um, yn barod. Y peth arall dwi yn defnyddio hefyd, os da chi eisiau gweini nhw'n syth, um, allwch chi roi llien um, glan, llien sych llestri glan ar blat a wedyn rhoi neu pocedi yno fo a wedyn rhoi hain yn y pocedi i gadw'n gynnes tra fyddwch chi yn paratoi gweddill yr y bara gwastraff. Felly mae eisiau troi'n drosodd. A mae hyn yn neis, yn neis ac yn ysgafn a gallwch chi weini nhw'n fflat fel mae nhw'n nawr neu allwch chi torri nhw yn ddarnau, yn segmentau i roi ar y, y bwrdd gyda'r coffcas ac byddai'n dangos ar y diwedd hefyd beth arall allwch chi waenu gyda'r bara gwastad yma. So unwaith mae'r bara gwastad yn rhyw dwy dair munud ar pob ochr yn ddigon. Pyrwch a gadael y gwres fynd rhy boeth neu rhy isel. Mae'n mater o, o chwarae o gwmpas ychydig gyda'r gwres falle. Mae'n bwysig hefyd bod gennych chi bad, badell eitha trwchus, bod dim yn badell a gwylod tenau iddi. er mwyn i'r bara gael cowp, ch'mod, coginio yn y canol hefyd. Felly unwaith mae hynna'n barod, yn edrych yn dda, bron yn barod, ti'n bod hwnna yn gorffen coginio, fi'n mynd i roi'r olew ar yr un nesaf, yn barod i gymryd ei lle. Os ydych chi wedi teithio uh, lawr uh, draw i wledydd yr wledydd Twrci a Gwlad Groeg, welwch chi rhai o'r gwragedd yn coginio hain ar blanc ar dan agored. Um, a dyna'r ochr arall wedi coginio hefyd. O oh, no.
Mae um, hwnna'n gallu mynd nawr llewn i'r uh, bag bach mae dwi wedi wneud ar gyfer cadw nhw'n gynnes. Mae'r bara gwastad yn barod nawr ac fel y gwelwch chi maen nhw wedi codi yn eitha da ac maen nhw'n feddal. Mae hynna mynd i gael ei rhewi ac ar y plat dwi wedi rhoi hanner dwsin o'r cofcas ac dwy bara wastad ac wedyn uh, allwch chi weinu nhw bod gwahanol bethau yn yr esait uh, gewch chi, dwi'n credu, neu um, letys dwi wedi rhoi ond mae gen i giwcymbar fan hyn ac hefyd mae pomegranat yn mynd yn dda iawn uh, yn, ac yn ywedig yn y sete o'r dwyrain canol uh, a so dwi'n rhoi chdi bach o pomegranat, uh, chdi bach o domatos gwahanol liw ag un o fy ffefryn ni uh, sef yr avocado. Allwch chi goginio yr avocado hefyd ar um, radell um, i gael o y gwres cynnes. Yn y saith sydd gennych chi, uh, dwi wedi rhoi saws mintus gyda iogwrt groegaidd i weini gyda fo, ond y tro hyn ar gyfer un dwi'n gweini i ni, dwi wedi defnyddio ar rose harissa Yma, os ydych chi rioed wedi defnyddio Hyrisa, mae e yn eitha poeth o ran blas, so byddwch yn ofalus faint chi'n rhoi fewn. A'i gyd ydi o ydi um, yr uh, chilis uh, coch a pupur coch um, ac hefyd um, blas uh, gwahanol spices arno fo ac eto maen nhw'n defnyddio lot o hwn yn y Gwlad Groeg ac hefyd yn yr um, gwledydd er, yn y canol, uh, canolfan felly um, da iawn ar gyfer i weini gyda uh, coffgas yma. So dyna ni, mwynhewch ac uh, dyna yn reset ni am y tro hyn.